Dyma ni de, fideo olaf, y rhan olaf, y rhan fwyaf pwysig o ein gwaith ni nawr. Ni angen cyfnewid ein prosiect uh, Adobe Rush mewn i Adobe Premiere Pro. Na, reswm ni wedi gwneud e mewn Adobe Rush yw hel, mae'n lot fwy syml. A I fod yn deg, mae Adobe Premiere Pro lot, lot fwy cymhleth, byddwch chi'n gweld mewn eiliad. Nawr, chi'n gallu, gyda Premiere Pro, cyfnewid yn syth o Adobe Rush. So os ni'n edrych lawr fan hyn, mae yna bot yn dweud Open Premiere Rush Project. A wedyn, os mae fe heb dod ar y sgwyn cywir, chi'n gallu gweld yr un yma. Fi moyn dewis hwn. O, o, hello. Right, a bydde fe'n dod lan gyda hwn. Lot o pethau fan hyn sydd ddim perthnasol. A chi'n gallu cael gwared nhw jyst gan gwasgu offline all. A nawr, dylse fe. A, dyma ni. Nawr, mae hwnna'n edrych yn lot, lot fwy cymleth nag e. A chi'n gallu gweld lawr fan hyn. Ww. Lot o bethau wahanol. Ond gyda ein fideo cywir ni, os ni'n gwasgu space. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Wel, mae'r fideo fyna i gyd. A ni'n gallu cael gwared o rain, sef um, y darnau sydd ddim sydd ddim yn perthnasol, chi'n gallu gweld, maen nhw'n ma nhw wag, mae rain yn wag, so fi'n mynd i gwasgu delete darn yn nhw. A dim mynd i gael fi. Na, siwr fod ddim. Right, so, ni'n gallu gadw nhw yn y ffain. Na, beth ni moyn wneud, ni moyn roi effaith ar y darn olaf yma. So ni moyn rhoi blur arno hwn. Felly, os yn ni'n mynd draw i... Os mae Mr Jones yn gallu cofio, e, cofio fe. Ni'n cael nhw fan hyn, ni'n cael hwnna. Hwn logo ni. Hwnna yw peth ni. Dyna ni. A, ni'n mynd i eich dod lan a gwasgu effect controls na fan hyn. Na, so, os ni moyn dewis hyn yma, a dan olaf effect controls, Nawr, fi wedi ffind fe. Nawr, os ni'n mynd nawr draw i gwasgu effect lawr fan hyn, nid lan fan hyn, ni moyn hwn wedi dewis, lan fan hyn, a ni'n gwasgu effect lawr fan hyn, a dyls fe dod, zoom mewn, rain i chi. So, ni moyn mynd mewn i video effect, blur and sharpen, a Gaussian blurs. Ni double click ar hwnna. A ni'n mynd ar effects control. Chi'n gallu gweld bod y Gaussian blur fan hyn, mae hwnna ar 0. So ni moyn cynyddu hwnna. O, fi ddim angen efe dwy waith. Ie, yeah, dim ond unwaith. So, dim ond angen clic fe unwaith. A wedyn, os fi'n... Os fi'n cynyddu hwn... Os chi'n hofro dros fe, click and drag i'r i'r dde, chi'n gallu gweld hwnna yn mynd fwy o fwy blurry a llai llai. So ni moyn wneud e yn blurry mor amlwg a posib fel hwnna. A nawr, Dyna ein blurriness wedi wneud a dyna be gyd ni angen wneud mewn Premiere Pro. So, ni angen cofio bod hwn yw'r darn olaf ni angen wneud. Felly, os ni'n mynd mewn i File, Save As, mae hwn angen mynd mewn i, nid fyna, ni angen mynd mewn i ffolderi ni, sef fan hyn, Asedau digidol a mewn fan hyn fi'n cymryd. Neu just double checkio. Yeah, so, ni moyn mynd mewn i asedau digidol a ni moyn ein, ffo, ein ffael ni wedi safio fan hyn. So, ni moyn galw hwn yn rhywbeth specific, ased underscore digidol underscore terfynol. So, ni'n safio fe fyna, a wedyn ni angen allforio fe mewn i neud siwr ma fe mewn y lle cywir. Ni moyn safo fe fyna hefyd. So aseda digidol eto. So fyna, a ni moyn galw hwnna yn yr un peth eto. Ased underscore digidol underscore terfynol mp4 a ni moyn newid so fi'n canslo hwnna newid hwn lawr i hwn neu hwn, ond dibynnu ar beth chi wedi nodi lawr yn eich uh, ymchwil chi, ond fi'n mynd i gwasgu fan hyn, sy'n gwasgu export fanna, a nawr dylse fe mynd ati i allforio y holl prosiect yn gywir fi'n gobeithio i y lle cywir ac i'r ansawdd cywir a dyna y rhan fwya swmpus o uned tri. Gawn ni weld os mae hwn wedi gweithio nawr, unwaith ni'n cyrraedd 100 y cant. Perffaith. Your video is exporting successfully. Brilliant. Mae mewn i ffolderi ni. Nid fyna. Aml gyfryng, nôl un. Ac yn amlwg, mae di heb safle enw cywir. So fi yn mynd i wneud rhywbeth really, really simple. Ail enwi fe ased underscore digidol underscore terfynol. Fel hynna. A wedyn, os ni just yn gallu, A dyma, croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Dyma'n fideo terfynol ni. Wedi gorffen. Fantastic. Uned 3, bron wedi gorffen.